X'inhu l-ikbar suċċess tiegħek? X'tikkonsidra l-ikbar suċċess tiegħek? Hmm.
L-istess domanda di. Li rna xil insalva għal tant żmien għal 28 sena. Naħseb is-suċċessi żjed mill-suċċessi tal-organizzazzjoni li kultant għamilna ċertu stejjer li vera bidlu l-pajis. Jinaħseb il-Times kienet prominenti Meta kien ġie r-referendum tal-Unjoni Ewropea, jien għadin nemmen bis-saħħa li dik l-aqwa deċiżjoni politika li qatta minna f'pajjiżna. Jien naħseb it-Times kienet kruċjali għal mod kif mar il-każ ta' Daphne Caruana Galizja. inkredibbli l-affarijiet eh, kif seħħew hemmhekk minn meta bdejna niktbu ċertu stejjer. Jina minn naħa tiegħi li neħu gost li minn duħat over bħala editor in chief li ġibna ħafna iżjed żgħażagħ lejna. Fiek tara aħna llum għandna aċċess għal numri. Uh, Nużaw prodott jismu Marfil, eċċellenti, tkun taf min qed jaqra l-istejjer fejn minn fejn qed jaqrawhom, kemm qed idumu fuq l-istejjer, kemm qed sa fejn qed jiskrow. U qed tara li d-demografika żagħżugħa qiegħda tiżdied? Iva.
Ġifieri kellna. tajbin dawk. Fl-aħħar ħames snin kellna 25 to 34 kiber b'mod drammatiku l-ammont ta' żgħażagħ. Dik hija d-demografika eżattament tagħna. U li qed jiġri naħseb jiena li inti dejjem in-newsroom tiġi riflessa mill-foot soldiers tagħha. L-lum għandi ħafna ġurnalisti żgħar, ehm, għandhom talenti differenti għandek minn jinnaf Daniel Ellu li kull milu magħna sena sentej Imma dan litteralment itilqu jmur ikellem il-politiċi, jagħmel doorstepping u hekk u b'mod inkredibbli kif jirnexxilu jitkellem ma' kulħadd għandek jinnaf il-Claudia Kalleja di la mek eh, tagħmel human stories huma vera stejjer inkredibbli kif kulħadd ikellimha. Dik il-Mark Lawrence kulħadd jafu. Ma sax nimxi mal Mark Lawrence fit triq jiena xkulħadd waqfu fit triq da miskin. Eh, ma naħsibx li id-deja ħafna jiena. Naħseb għandu epitajt għalija, affari. Jirrispondi marka li għadik. Eh, Darba ġi għaw jirrispondi, għamilna ġi t-lettijat, kol dajna u marki ġifiri. Le, ma li għamilna, John, ehm, bil-fors kanna nbidlu l-mod kif nibat namlu l-istejer tana. Jiġifieri llum nużaw iżjed video, stejjer iżjed qosra tagħmilhom nużaw il-media soċjali wkoll għall-benefiċċju tagħna. U l-ikbar suċċess barra x-xogħol tiegħek?
Nistja, eh, domanda tajba. Eh, John, jena ma nafx, jena taf, xie ma jena xie il-zozija tijaj, xie dizaster, you know. Turbulenti, ja.
Eh, Għaha, mommi mietet ta' 45 jien, eh, jiena kelli 13 sena, ħija żgħar kellu seba' snin, oħti kellha ma nafx kien kellu 19 u Alex ħija l-kbir kellu 21. Ġifieri kien hemm diżaster meta inti tispiċċa f'dak l-istat tista' jew taqbad it-triq tan-niżla jew tipprova tara kif ej ħassalva u bi ehm, ma tispiċċax u ma tispiċċax jinnaf ġanki u tispiċċa titfarrak you know, hemm isfel ehm, għax tispiċċa waħdek, tispiċċa waħdek meta inti speċjalment ta' 13-il sena. Allura naħseb l-ikbar eh. suċċess kien li aħna bħala familja jiena uħuti Shawn ħija ż-żgħir, Charlotte oħti u Alex, qisna dħalna nibbakjaw 'il xulxin biex inżommu 'l xulxin u fl-istess ħin ħloqna ta' ċertu kompetizzjoni healthy bejnietna. U naħseb il-mod kif irnexxilna niġbdu l-xulxin il fuq f'momenti eh, diffiċli ta' disprament ta' you know, u naħseb l-ikbar suċċess li kellna. We rallied around each other biex nżommu l-xurxin u għadna sal-lum.
Mela, tlaqna?